Hong Kong. Oh my god. Yn rhoi yn ar ôl i yna. Went to China. croeso i uh, Hong Kong, Sam. Dwi'n gwybod iawn, fel yr uh, pimp ambassador i Hong Kong. Ie, yeah, sorry, fi'n siarad fel bod fi wedi bod i Hong Kong fel mil o weithiau. Shwri? Right there, go on then, Hong Kong.

Sef diwrnod pwysig yng nghalend y bobl yn China achos mae e'n meddwl taw y diwrnod cyntaf o'r flwyddyn newydd. Y flwyddyn Luna newydd yn y calendar sef blwyddyn y ceiliog. Blwyddyn y ceiliog. Blwyddyn y mwnci oedd y flwyddyn diwetha, yn ôl bob sôn oedd y flwyddyn diwetha ddim yn gret. Blwyddyn y mwnci, so mae pawb yn edrych mlaen. So ie, yeah, ni jyst yn edrych mlaen i jyst neud e mewn i'r llyfrgell

i Ynys Hong Kong. Er bod dyn nhw underground, buses, cychod, taxis yn o bob sôn yw'r ffordd gorau o teithio rownd. Right, gwneud taxi. Ia. Helo! Hi.

Ni wedi dod i uh, Tung Choi Street Do. yn ardal Kowloon a nôl o we mae un o'r farchnadoedd gorau Hong Kong yn yr ardal yma so... Ond ar hyn o bryd, dwi ddim yn edrych fel bod wedi agor. Well ni'n mynd lan Victoria Peak de, yn yn ôl fan wedyn, yw e? Yeah, absolutely. Cool. Yn dal tacsi de. Ffordd. Croeso i Victoria Peak, ardal a'r man ucha yn Hong Kong. Yeah. Hong Kong ei hun, y ddinas o flaen i fan hyn. A wedyn draw ochr arall, y harbwr, Victoria Harbour, Kowloon. Na lle wnaethon ni croesi bore yma.

Sam. Fucking blwyddyn newydd dda, boi. Blwyddyn newydd dda. Deg allan o ddeg am hwnna. O, diolch yn fawr. Ti'n mynd i wisgo hwnna pan ti adre, dwyt? Ti'n gallu rhoi e'n air wedyn, yn inside out, pan mae'r parti'n dechrau hefyd. Just rownd y tŷ, ife. Traddodiad mawr arall ar y diwrnod yma yn China, yn Hong Kong, bob blwyddyn, yw i fynd i'r deml. Mae'r flwyddyn newydd yn China i gyd amdano cael look ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ac yn cael gwared o'r unlook sydd gyda ti yn barod. Um, okay. A un o'r pethau maen nhw'n neud i wisgo coch, o'n i wedi neud, a wedyn hefyd mynd i teml lleol uh, a manner lleol sydd yn sanctaidd i ni.

i fynd mewn i'r deml uh, Wong Tai Sing, y deml mwyaf poblogedd uh, a enwog yma yn Hong Kong. Mae pobl yn mynd mewn i lledaenu'r incense yn y deml i er mwyn rhoi look nhw dros y flwyddyn newydd uh, a'r flwyddyn sydd i ddod. Um, ac o'n i'n meddwl ni'n bod yn glyfar yn dod yn gynnar i osgoi'r big queues, ond um, yn ôl pob sôn, y gynharach ti'n neud e, y, gyn, y fwy o siawns o look ti'n mynd i cael dros y flwyddyn. Okay. So, um,

Un o, un o'r profiadau gorau dyn ni, dwi wedi wneud yn y gyfres yma heb os. Rili falch ni wedi dod draw i'r deml yma.

Amser bwyd nawr, uh, ni ddim wedi cael unrhyw beth ers y noodles anhygoel na bore yma i frecwast. Yn heiddi rhywbeth, mewn. Ni yn heiddi rhywbeth. A yn ôl uh, app o'r enw Open Rice, y lle yma yw'r un o'r llefydd gorau uh, i fynd.

o ddoleri sy'n gweithio mas tua 4 pun 30. Oedd hwnna'n... Oedd hwnna'n rili neis. Oedd hwnna'n... Os fi'n hollol onest gyda chi, sa'n meddwl bod ni wedi cael golygfa gwell o unrhyw le, o unrhyw beth yn y gyfres yma o 24 Awr yn.

Wel, dyna ni. Ie. Dani Pedder ar fi a ti, Sam Rees, yn Hong Kong wedi dod i ben. Odi, odi. Fi'n meddwl mae'n sicr mae'n deg i weud taw Hong Kong yw y hoff ddinas dyn ni wedi ymweld â yn y gyfres yma. Na, yn sicr. Mae'r lle jyst yn hollol wych. Ydi. Mae fe yn agor ar y llygad, mae fe'n culture shock. Uh, Mae'r llys yn hollol nuts. Ydy. A ti'n gwybod fi mor mor falch bod ni wedi dod yr adeg yma o'r flwyddyn. Yeah. Achos yn fwy nawr na unrhyw adeg arall, mae hanes a diwylliant Hong Kong wir yn cymryd y flaenoriaeth yma. Ydy. Felly, os ych chi eisiau dod i Hong Kong am y tro cyntaf, dewch dros adeg y flwyddyn newydd achos Sicr. gewch eich signo a tynnu mewn i'r holl parti a dathliadau anhygol yma.